Ningobwate omwana oria oritoire, omwana oria namobwate egakanda iga yantebia, mami ominto, tinkoroche narore egesunte, mami gaki narore egesunte aye na ondoche nkamotebi ifani ninkoroche, agantebi yaya tinkorochi nonye, korende mami tiga ndemere ri nkobande buya, bakamotebi, namoikigisirie omwana oria nkaigwa bono nange rigena. Tokomochia kogwa nere iga. Mosister oino bono okombwatisia omwana ore, mobwate gochia aria. Mosister are esimi igoro, tari nacha, abasister bare magena na abasacha. Omwana oria agasaba ekegusii agakora, egeka mono nasabete gose nkorusatia esaa, omwana oria achete gokusaku. Kumi, ekero abantaete saa kumi na moja, omwana oria agasaba egegusii, nkamanya koba oria omosibwa titwamoireti komanya gitari, kumbe fani one konya namaete gosaba iga, gaki omwana one osabire Nyasaye ngotokonya are. Agacha agasaba egeswahili, agasaba okorera, mwana oria agasaba egesongo, agasaba, agasaba okorera. Agakora agacha ekegere, mwana oria agasaba ekegere, agakwana gose emapera gose naki. Batagakora nonya emetienyi ebere, mwa abana bakorwa riaaa bakorwa rii chipesents, eh ne chisimi bakona korigereria bakona gotara naende mokabucheti abaiseke. Mwancho morigereria Obosongo Vibes Network, emambia engiya, abagusii ba emetando nsi ase more. Mbuya mono ase support mogenderete koa echaneli ya Bosongo Vibes, naende genderera go subscribe aiga noa esaega y'omogusii togokwana egiaito naende twatebania nararia agenderete ase ebinyoro. Amang'ana nare abeire ase media korwa rituko ria igoro, igoro y'omosubati oyomo ore koibora aria ase dispensary y'amagena, egatebekana ng'a gasiire obogima bwaye ase engencho y'ogotarigererwa nabanyagitari bwango. Mang'ana ayio abanto bayakwanire, bande babekire chividio na amang'ana ande. Egento kiagerire twachire aa botambe buna Bosongo Vibes nokorigia oboene ng'a ekeene ninki giakoregete mpaka omosubati ore koibora agacha gosira obogima bwaye. Ase omwaka o 2025, abagusii baminto eye ne engaki ense yaigokire amaiso, technology yachire nebinto ebinge Yaani, tetakeiri ng'a kanga bono omosubati ore koibora ng'a nakwere nyagitari, ekiagera ebi nebinto bibwenerete koba bia 1970s, chingaki chiria chipara chitarenge, chingaki chiria chigari chitarenge, chingaki nyagitari chitarenge, lakini ekero okonyora ng'a still in 2025 ing'o omosubati nkogenda are nyagitari ore gochia koibora, kwanyora ng'a osirire obogima bwaye, Yaani eki negento ntari ko understand how it happened lakini rende notura aiga ase nteneine mwanche omorigereria aa nomwabo mwabo ka abana aba banyoretwe nobokong'u omosubati oyo nyagosira nyagitari iga asogete omochie oyo aa aa nowanyuomire oyo nomochie otato omwabo na mama omwabo. The father-in-law and the mother-in-law, Omogaka bw'omong'ina oyio osirete, Eye nenyomba ya tata omwabo, naende eye nere enyomba y'okeraa. In fact, nabo okorora buna eground kere n'environment buna ere kaka, erinde eri tomanye gochaka gokwana estory eye korwa abwo ng'a what exactly happened. Yaani ng'a nenki etabwati kende, enki etabwati nonye yaani ni nabo ere iga bono oro noro omochie ore reserve. Ekenyoro eke enatebiwe gekorwa Kubokinami, esegwodi ya Baasi Bogetaorio, econstituency ya Bobasi, ime ye county ya Kisii. Aiga mbwate aiga neanko yabana abwo, abwo banyoretwe nobokong'u, efamiri eyio teiyaa Lakini nkogenda tore ase ere, erinde ere toteeme ko ng'a ninki kiabete buya ore omoaka. Buya mono sir. Naki okorwa kwa amarieta.
Inche egeguta efiti ya obegania kwara. Eeh. Aa noo nka kabisa. Aa noo nka.
Oyo omwami muru ominto. Aa ng'una twaterenete ne inche endi rogoro. Eeh.
Efamiri eye ng'aki ere aa kifedha, kifamilia, ng'aki ere tweresa ange efamiri ya momura ominto. Aa momura oyo ominto. Nabo okorora ng'a nare inse kifeta, igo akonagotara ne chigari tuga aase chigoikia emesigo na kobaikeria, bamoa kende nere osukerie efamiri yaye. Igo rende na omo- omong'ina ng'ina omwana oyo osirete ng'ina biara, nere iga amenyete nyango saria akonakonia chinyanya aria echiiro, nere ko nakwenyora ebesa ya kera rituko, aria ase emenyete goakana enyomba, erinde banye gosuki na na kende onyora bakora ki? Baria. Igo rende, efamiri eye iga, oku nokwo okomenya emenyete, bakona gocha bumba ase okweigeria enyomba eye bakaratiga babeka, nabo oranyore kende giapeniri, Buna eke kiabeete Buna eke bono kiabeire, oroche tosinyire, omwana oyo osirete tabwati tabwati nyomba taragacha, eye neya momura ominto obo babegete aa, nabo e- e- ere eng'encho ekabere Igo onya gosira onwa na enyomba tabwate. taratwara nyomba, tabwati nyomba ase taiyo, tatiga bono rende toganeti goikaransa aa baria twarenge nabarabwo bande gochia nyangusu, erinde tochiche toikaranse tore ng'a ng'aki tokomonyorera enyomba Gasi ki agokora?
Eh, ebibarua ako nagokora nairobio bia muchengo Aha. ebi ako nagokora no arangetwe korwa ng'a mwao okure Mm. ekagera agatirimboka agaika igoro saa kumi na mbiri Mm. akagenda ase maremu arenge magena Mm. eh Mwayenga ase ki agokora ero? Omong'ina oyio osirete. omong'ina osirete ta- tabwate gasi no akona kobera na ng'ina biara Mm. ase okona komokonya igoro ye y'obwasara obwo akona gokora bwe chinyanya nabo akomoteba genda aria ongodere chinyanya nabo ogende ondetera ebitunguo Mm. tuna kobeka ase ekebanda tuna gokora ki tuna gokonyora kende, tabwate gasi enga okora. Igo ng'a totebe ng'a tari ogwancha efamiri eye ere egesaku eke. Aa tari ogwancha. Na obogima bore bo. Obogima bore bo. Mm.
Eh, na endemo ere oroche buna eng'ana nabo ekorerete iga. Mm. Aa, na obweigete abwo iga, na na agacha ako buna karabure igoro iga, Mm. no ai- no bakorerete ensa. Mm. Ekiagera ogochi maata amo omura omwabo akorete ki? Mm. Ore gochi maata. Mm. Igo nabo bakorerete ensa, that is why basogete, gochi isiko bana gokora ki? Mm. bana korigi kende bana gosukeria obogi obogima omwana anya gosomera na kende eki bakona koria rende ase eng'encho y'obogima oboyo Igo nonya ogocha goikera koagacha enyomba ekegwango eke na ogwetigana okonene. ogwetigana okonene Mm. amatuko amange ekagera agacha kobeka e- enyomba eye iga ase akabesa gakona konyora Mm. omogaka buna akonya gokanya korwa abwo ase akona goetanana akanyora nyorire akabesa na omong'ina oyo oye Bagatebia, Tobe, tokore ki? Tobeke akanyomba gaito, eh, ring'ana buna eri bono riatokire, nonya atakiri goto- ah, gocha akore ki? Abere aa. Na tiga bono nyangosaria, na ase bamenyete bakomboete enyomba, nonya abanto abange bare bagocha banya gokora ki? Bana komwaa pore, na intwe rende ntibwatagete kominana tobange ng'a ng'aki tokonyora enyomba, eh, erinde tobekere omwana oyo agasaka aye iga ase omosubati oyo agocha gokora ki? Agocha kobekwa.
Aande inwe mwaigure ng'a aye igoro ase efamiri naende nokwarenge nkaa iga, aande mwaigure information ekero mokobwatia amang'ana ninki kiabete nyagitari? Nyagitari, intwe twanyorete ripoti ng'a omwana oino okorire ki? Okure. Igoro rende togasoka tochia komanya ng'a inki kere? Baria baigete kogenda nyagitari, Eh, nabo batotebetie ng'a ekero baigete oo, Baria batang'anire kogenda eh, mapema. eh, erio baigwete ng'a okure. Mm. Ekero baigete oo, bono ng'ina omwa- ng'ina omwana nere onkobaeresa eki giakorete ki, Mm. eki kiarenge. Mm. Nere obaerese buna baigete ororo, buna omwana oyio aye ngochandeka, buna buna ara- arangereti ng'a gaki nkonye, obogima bwane ngokora bore ki, Mm, nkorenda bore. ari korera. Agasorora akarera, Mm. mpaka egaikera chingaki chi'omoiso mpaka agasaba, agasaba amasabo iga agakora ki? Akarima. Igo bono story entambe oyonyebwate ng'ina omwana oyo nere oreng'oo. Kero kende ekero togochia gokora ekiagera nkogenda tore Nyangusu, okobori kwao gochia ase eserekari maybe na abanyagitari gose enkwana yao gochia ase chinyomba chiria chiaito chi'oborwaria chinyagitari yes chiagusii.
Ee, ntagete goteba iga, Mm. abanyagitari baito ne of course na egasi nengiya bagokora, Mm. lakini ekero okobarangeria ase omochando obeterereti, nkwerinde oria bare, Mm. naende nabo baramini bagotogonyere, Mm. bono rende oirana ase ng'aki ng'aki ngokora. Mm. Onye ndiri barenge kobabua ng'a nonye ekero omwana oyio arenge gochandeka, nabo bangocha komokonya, Mm. lakini eba berindoreti ng'una ng'ina ngoteba bakorete ki, igo berindoreti gokora ki, gocha. Mm. Noro tari abwoka, tari bonsi bare bo. Abanyagitari aria ba- abange ekero o- okomorangeria igoro y'omochando ororekanire, tibari bwango. Yaya ngoika bare be- b'erinde oria, babang'ora ake, ogochia koirana ng'aki rende ere iga, bagoteba ng'a yaya, genda ase ngwatotebi. Igo nabo ering'ana rirabe rikong'u ase eng'encho yabo, ekiagera ng'u na bono omwana oyo iga, Onye endiri baimugetie atwa, barore ng'a omwana oyo asie yaikeire osinyire, nabo bankorangeria egari ekore ki? Emoire nyagitari eng'ao. Lakini oroche bono omwana agasirera amaboko abo bare ororo, mpaka bagacha kogera bono ribere rigakora ki? Rikaba oo. Ekagera rende omobere okaba ere oo mpaka igoro nariachete korusigwa gochia mochari ekero eserekari yachete, Egachia komoira emochari, bono batere ng'a ngochia bare komokorera postmortem rinde barete amachibu, bono ng'a oramanye amachibu bararete gaki, postmortem ng'a oroo ng'a omanyete igoro ya postmortem, mbakorika kende gionsi? Ng'a toore okorire ki? Okure? Bono egento kere egekong'u ng'aki emeroberi yaye ekobekwa mpaka omwana oyo akore ki? Aenigwe. Ng'aki tokobwaterana torigie enyomba na mwana oyo omanyete buna eng'encho y'omogusi ere, na ng'ombe oyo gekore ki? Etoke ki konya tarakanwa tarakanwa tokoenia mpaka oakane eng'ombe. Igo bono enyomba ne chiombe naende chigarama chia nyagita chia nyagetari. Komorosia nyagetari mpaka momoikia. Igo oroche bono buna ense ase aya are iga, abanto buna bare iga, igaa chibesa inche toka oroche chirakore emeroberi yonsi chisani. Bono eki naki giatosinyire, naende intwe bono abana aba twasukumire bakona go- gosoma batigera abwo form four bande korigereria ebarwa, mbabwati kende. Bono naende intwe toko ng'ai togocha korusia intwe too tokonye amang'ana aya iga. Ring'ana eri nabo rire rikong'u, lakini intwe twangosabe eserekari, serekari yaito, abanyagetari baito na abaya, tiga babatebi naki ntobaanchete. Ekero ring'ana riarorokenire rikong'u, tiga baba bwango. Omaete amang'a amatuko aetire, omorwaire iga agachire riria baroche omorwaire korwa aria, bamonyoka, bamoarigania, bakanyora na omonto oria ogochia korwara mono, okora ki? Obwena. Obwena. Oigwe buya, abanyagitari bamwarigania, rokoro omonto ogochia konyora omwana, aye chinase chikominyoka chiamobori, chiamominyoki bwango, chiamobeka ase abwenerete bwango, bamoarigania buya, rakini rero nabo agoeta abwo, okorigereria agwo gokora ki? Ogenda. Ogenda. Bono rende emeremo ebi bakora emiya, Nyasaye nabanchete bakore emeremo eye, mbagokora emeremo boikeranu, erinde naintwe tonyare kobasabera Nyasae anye kobasukeria amatuko, ekiagera nabarabwo nabaibori, mambia nabarabwo abana babo ngokora bare ki? Nkonyora bare omochando, ere aranyore oyoyo okorairwe bo ng'aki are igo, nagoke? Takogoka. Narenge gosaba inche ng'a abanyagitari baito nabaya bare, naende tari bonsi bare abaya. Abande ebagotogonya, mpaka omonto bw'eringa, tiga babe abanto bagokora egasi ekiagera egasi eyio mbanyechorete, ayekore nomoyo omorabu, erinde nario arasesenigwe. So gaanka bono nabo omochie oyo ore iga, igaa bono nabo esinyire bono abwo tiga bararwe nyango sosi goika ase ore ng'a nki togokora. Manche omorigereria namabera amanene, ekiagera norigereria Nyasae ore moyo, yaani ng'a konyora nonye na eng'ombe ta ekaratiga eng'ombe, konyora nonye na emori gose embori goakana, ekiagera ekegusii baria momanyete, togotindeka mwana o bande. Otatometi chiombe sobo, ekiagera echi nechimuma, goika omobere orabe mocheri, morigi chiombe erabe eng'ombe eyemo, ibere, gose isato koreng'ana buna moraigwane, moakane, baaria bamanye kobaanchera koenia omobere. Bono buna okorigereria, infact, yaani igaa, eeh. Oigwete nyomba teragachu bado so mashabiki aito tware kobwaterana in one way or another onye kobwate bokonyi bonde mabati abere mabati atato onye kobwate kende we just help this young man aye ne omong'i nonya ne enchera ya masikani nonya nere ase agochi kogenda mambia oteba ng'a abanto ba minto mpankonyete nkae ne omong'i none ase enchera ya masikani totagete korwa tochake esabari kogenda nyangoso tonyore mama omwabo nyagusira the mother in law. Nere oranyare gotwora ase estori enene ekiagera nere barenge nere nyagitari, korwa abwo toteeme komanya ng'a ninki kiabete mpaka egento buna eke iga ki'ogokumia na eki'amabera amanene kegakoreka. Motarakora rende, Yes. nabo naye ngosaba, Mm. iga abana yaito aratine omonto omuya sana, Yes. ntomwanchete, Mm. naende okorire emeremo emenge sana naende emenene, Mm. bono ase aikerete aro, nabo tomotagete mono. Mm. nonye na omoe musio oito. ntomotagete mono tomoikere batobwate si mm. omobere oyo okore ki oenigwe mm. igo rende komogoikera iga abana motebie ase mwachire obokong'u bokorete ki boro eh, bekanga okoboko kwao ase enkeria mpaka omobere okore ki oikigwe iga amore onye oanchire otakoreti ki mm. teiyo Erio bono togocha gwansa korema na namaboko torose rose iga, onye omobere ogocha koretwa naria orakore ki? Mm. Naria oraeterigwe goika By the way, igaa. epaara eye, epaara eye, etu- epaara eye twacha nero korwa aria etundubari magena. Twachire epaara enchafu sana, naende entambe mono gotirimboka, twacha gotirimboka, twacha gocha mpaka twaikire aa, Eeh. Okorora ng'a ne rikori risabeti ribwate korosia gwenchera. Erie ne rikori rigoenda aria iko ase aganso oko nkare inse abwo, nkabwata amache amake igo, abaibori ba ba ba kare batete ng'a tiga enchera eye ebe iga iga, erinde abanto baikere araria, aganso oko akwo. Naende aganchera ake nabo karuete korwa moino moino Nyagitari eria ya Gesaba akwo nabo karuete gocha, mpaka gakagenda naende ngatambogete gakagenda moino. Rakini rende at least chinchera tobwate, nonye nase twarenge oboremi, egari eye yarateera yecha aye. yasugumirwe yasugumirwe yamanya koruma agwo yamanya gocha kogoria abaremi gento ki mm. echae mm. ne intwe tori gaki togosaba ng'aki eh, tiga aba MCA uh, egabana bateme komanya ng'a abanto ng'aki bakorete ki mm. bamenyete ekora eh, bono iga ntorichi gokora ki komoikera mm. oune ki komanya ng'aki abanto bane mochando ki bakorete ki? Babwate. Erinde twakonywa, twanya komosabera amayega kogera teri rahisi gocha komoikera. Igo toramoikere goetani goetera abanto ng'u nainwe eh bari mokomoikera. Igo rero twasaba, erio nasabire egabana yaito ebeke okoboko iga iga, batokonye na omwe mca na abande baria bare Wero Waisasi, batokonye, erinde toaenie omobere oyoyo. Thank you. Eh, mbuya mono. Nyasae abaseni sana ase eng'encho yogocha kobwatiria eh, ring'ana eri iga. Na amang'ana ayo omwana oria osirete, intwe twatigerete mbaro abamanyi babwati ring'ana eri bamanye ng'aki omwana oyio akorete ki, asirete. Eh, kogera oyo orenge oo ng'ina, ng'ina oeresire naende naigu nonye na egesabo akona koeresa ng'a mbatagete goakera omoibori oyio esimi private, baramoborie naende arakore ki, arabaerese. Erinde egento eki kebwatigwa oboene bokore ki, bonyorekane. Nyasae abaseseni sana ase mokoenda moende buya bono genda nyangusu nobare nobare ekiagera mbarachake aa mm. aria ase bakomboete akanyumba nabo bamenyete mogotira ebaara eyi mosoke aria emarket iga mm. nabo mokonyora abanto baikaransete asante eh.
mwanchi omorigereria bosongo vibes buna nachika kotebia abo ritang'ani twarura ribokinami inka ekenyoro ase efamiri eye iga emenyete gose soboka Twateba ngocha tore mpaka Nyangusu, aiga twaumerane nabarabwo ase bagokora ebiasara, erinde ere toteme gokwana na mama omwabo nyagosira, the mother in law, ekiagera nere barenge nere nyagitari, atwerere ng'a ng'aki bachagete esabari mpaka goika bagaika nyagitari, naende kero kende ninki kiabete. Naki okoruka omonwa. Okoruka Joyce kwamboka Nyairo. Toise kwamboka.
Nonyare gotwerera ng'aki omogano oyo orenge, ng'aki mwaruete kamoika Nyagitari, ng'aki mwariganetigwe, naende korwa abwo ninki kiabete mpaka amang'ana aya agacha gotonyora? Eeh, bono.
Yarenge Jumatatu magoro aba saa sita, tokagenda ase Nyagitari y'amagena, togaika ororo tokanyora enasike ere ororo, enasike eye ekorara gochia ensemo iga moino. Agatoboria nomorwaire mobwate tokamotebia. Chinsa ere nkamogete enye gete ase. Ang'e saa sita na nusu. Chia botuko. Mh, chirigeti saa saba. Mh. Togaika tokanyora abarwaire mbare ororo bane, banyorire abana. Mh. Eh, bagatoboria ng'a nomorwaire mwarenta twa egetabu kiaye gia clinic. Mh. Nkabae egetabu. Baganteba kamote iso oborere, togopime. Bagasoa bakamopima, bakamotebia bono ika omong'ina mokori amasoesi, insa chiaye nchire nchiraika. Nkang'ea komokoria amasoesi nkamokoria amasoesi, egachia egaikaa saa. Echi chiarenge saa kumi na moja kamili, chitaraba saa kumi na moja, saa kumi, ngabatebia daktari mogonchekeria omorwaire, bagantebia nsa chiaye nchire nchiraika, bakamotebia soka onya gotara tara nonye na egetigo chimata abwo, togasoka twensi, tokang'ea gotara tara egeti, togacha tokamoiraneria naki omonyagitari oyorenge ime tari abwate esimi gose ngochati arenge. Abanto bakamobwata gitari bono rende naende. Nere bweka mwanyorete oyio oyomo. Nere bweka oikaransete ime Omosubati. oraire omosubati, akaimoka agaikaransa akang'ea agochati na esimi. Yaani ekero okomorangeria, agotiga esimi eria abegete ekiara ase esimi ogotegerera, ogotegerera. Agateba bado. Omorwaire ogo taraba ang'e. Chikaba saa kumi na mocha omwana oria agaata ensongo. Ngaminyoka mpaka ase omosibati oria araire ya mambia nkamoboria tagi sister ndorera omorwaire one na inche obeire buna abanto bande. Agantebia oyio bado, mong'ina airane ase kwaraire oirane kwarenta omorwaire ase abanyagitari tari aye omonyagitari. Nkaira, nkairana. Omwana oria akamotebia, Gaki sister, na inche inchuo ondigererie. Bono oyio no- mo- omwana Omorwaire, okomorera okomorania. eh. Eh. Sister na inche inchuo ondigererie. Akamotebia, nagotebia aye bado karaonchokane omonto agoate ensongo baka gatato. Mm. Iga abwo nyagetari ntoboraneti inaki, inche gaki nanyakore omonto ogoata ensongo gatato buna omosubati agotebia omwana onde. Togakira chikaba saa tatu na nusu. Chiamambia bono bwakire. Bono chiamambia saa moja chi bono bwakire. Mm. Omwana oria bono enda ngonya komoria ere. Ngonya komoria ere. Amate ng'a fani sirate mosa chiagonchire ika. Mm. Aye soka isiko kora amasoesi. Omwana oria agasoka isiko. Chikaba saa mbiri nkababoria sister, omwana oyo orosire. Gaki oigure boronencheni ng'iborete. Mokong'u omwana one ng'ire nyagitari ng'ao. Bagaakania omong'ina oyo, ekorenta omwana ase abanyagitari intwe nabanto tosomete, totige tosugurike nomorwaire tokwe omwana. Mwana oriende ekagenda komoria, mwana oriende ekagenda komoria, chikaba saa tatu, saa tatu bono omwana oria okwanire baka ase ekioro orosi, Hakuna korangeria obokonyi nere. eeh. Nkagera baka ase abanyagitari bare next.
Oche chi chi nyagitari ere magena era, obise enya abanyagitari mbare eproti eng'ao. Tokogenda tokanyora abanyagitari bare abasacha batato, na abakungu babere. Mosibati oyo akamanya goseka akamanya gotebia abanyagitari baria, manya abang'ina aba nabakumiri, manya omong'ina oyo atorenterete omorwaire, yaani atagete gosugurikwa kaa nere omonyagita omong'ina irana omorwaire ogokoba are buya. Kababori gaki rende orosire. Gaki imoka ong'oone omorwaire one niyemoire nyagitari ere mobwari pa are igoro, gaki omwana one akonywa, bakamtebia omong'ina irana obe ere mari otimoke okire. Omosacha oyomo agacha sobo omonyagitari sobo ere ase engionsi eria, agaa tokamanyana rende abwo, agateba nkobakonyere ande oborwaire oino nkoba are buya, timoka kare iga iga nkobwena, nkobwena are. Chikaba tata saa tano, nkababoria bono echi nsaa tano nkoibora ki okwo? Ng'a omaete omwana oyo igo okoibora kwaye saa ti, nkababoria gaki nabo mogasomete saa tisa, ah ndaki eye rende ekomoringa moborie tagitari, mpimera omwana gose omwana nkoyaya narende mbuya are, bagantebia omwana mbuya are, fanisi mbuya are, mokogamba nere, omwana oyo tware kogamba nere. Bakamanya kobwata bagantebia, Omwana toro chimbuya are? Nkamoboria, Bafani, one naki oigwete? Agantebia, Mami, kosuguma korokwo tinyigweti nsuguma naende agontebia toike toteneine nere. Monyagitari oyo, chikaba saa sita, omwana one iga asaine komoria. Saa sita na nusu, nyagitari oyo akarenta amache. Chichuba five kwansa. Mosubati oye naende oyio oyio. Bono agasibati omong'ao naende orente tu. Mm. Bono ba gose ting'oma ki baroche bare korenta kera chinsa omonto are goche, onyagetari arenge gochengi. Mm. Bakarenta chichuba five, nkababoria tata omonto ore moritooo, amache a chichuba five ne chiaki? Bono amache atabwati? Mm. Mong'ina kira ira nabo akaria oikaranse otimoke, tobekere ebitambaa bia omwana ang'e tokwe omwana. Mwana oria amache aria akaera, naende bagotoma omonyagitari onde akarenta naende amache chichupa ibere, ah mariga akang'ea korwa amaiso ane, nkababoria tagitari naki bono mokobekera omwana one amache iga kare buya tokogamba nere. Igo chichupa irenga iga chionsi pi chiabete into? Nabo chirabe seven.
Saba. Eye eyiti nere etigaretee emesa igoro ororo. Mh. Echupa ya eight abamobekerete emobwatererete iga. Mh. Omwana one gateneine. Omwana oria akandangeria, Mami, inche onsire? Nkamosira. Namosira nkamoboria, omwana oria akamotebia, Daktari, buna nteneine gete okondire gose nomwana ochire? Akamotebia ng'a aye bwatania amagoro, ninche nde omonyagitari, kira mama omino tamanyeti kende, atorentera omorwaire tomorwarerie. Omwana oria amache aria amobekera akagenda buna chuchuchuchuchuchuchuchu, omwana oria andigereri, akambori mami, nakorosiri, rakini nyasaye ng'a tiga atokonye nduga iga nkogenda toreka, nkamotebia ng'a kifani one torandosi, bono egento togokora tiga toraraba abaremere, abaramereri. Onyagetari omong'ai agacha nkamobori sister, amache aya onsi bono omwana one mwabekera, gaki omong'ina oyo otagokira. Omorweri togokorwa ariri gose naye otagete togotigere. Ande nkarenge naki ebiasara bia monto ntasometi iga nkire, nkairana egetanda igoro aria nkaebisia egetambaa mpaka omotura kera ekeng'iriseti amariga agocha buna chachachachacha. Monyagitari oria agaikia omwana oria ime akamopima, akamanya komoirani gocha akamanya komotebi, aye okonyora omwana saa tisa na nusu, bono rende ki chiabaa saa tisa, chi thirty minutes tokoganya? Na inche nkaganya thirty minutes chiria. 30 minutes ere nkanyora omoseri korwa getanda, omorentire bono baka ase ende, omwana oyio nere bweka ochete korwa getanda iga, baka ase ende, agatenena akegekera egetanda keria kia nyagitari iga, ekero agekiire egetanda kia nyagitari, omwana oria akamboria, nyagitari oyo omong'aa agacha iga, niye oyobekete ebinto bia omwana, bibekere ri chinsa chiaye chiabeire. Nkarusia ebinto bia omwana, bagansaba ekotoni, ng'a ekotoni ekare korwa mia tatu, omwana ogo nabwate ekotoni yaye korwa iga iga. Nkabata igoro ya ekotoni tekoba eshida, tumi eyio ekoera, naende nabo nkogora eye eyende tebwati eshida inche ngechie omwana one abe buya, abe buya. Ekotoni eria bagansaba bakaira bakamanya bono nte ekotoni eye nsinini omokore ekotoni yaino mwachane nero. Nkabata daktari tumia chi chikotoni nonya isato nkogora ande, riria nka ekotoni.

Nkamobwata iga, omwana one eragetie okoboka akambwata iga, rakini kambwatete akobung'a ng'a chuchuchuchuchuchuchuchuchu. Akonyegeria. Gakonyeguna chuchuchuchuchuchuchu. Nchie komorigereria, nyore okorigereria inse, nkamoboria fani, noigwete enchera ende? Agantebia mami yaya, tinyigweti enchera ende yonsi. Omonye omwana oria bono akang'ea goiteka amache, yaani okana omonto omoreire amache, amache aye gocha korwa obosie amache agoiteka korwa emekono. Nkababoria, Sister, nabo omonto akobekerwa amache obe iga? Ng'a ah, aye tori monyagitari, etwamobekera amache apusie omwana oria bwango. Ake igo bagakera omomura bw'epikipiki esimi, bakamotebia iga ase eyio ne chemistry, genda otorentere chintetere. Momura oyio akarenta chintetere nkababoria, chintetere omonto ore moto naende nkorae gware? Ng'a chintetere nchire omonto akobekerwa chionchorane omwana bwa bwango togotiga tokore buna tomanyete? Ah. Ngaika ng'akiria omonwe rende nki ndache nkore. Bakabekera omwana oria chintetere chiria, bakamobeta chisindani amagoro aye agateneine, omobwate, omobwatete. Mosesura akanya kobwataa amache aria agaonchore, akamanya gontebia aye mama fani, bwata omwana oyo iga omoire getanda bono ang'e omwana, kwaigure buna antebetie. Ngobwata omwana oria oritoire, omwana oria namobwate iga akandegia akantebi mami ominto. tinkoroche narore egesunte. Mami gaki narore egesunte aye nondoche ng'a Tiffany ninkoroche, agantebia aye tinkorochi nonye, korende mami tiga ndemera ri nkobande buya. Bakamotebi namoika gesieri omwana oria nkaigwa bono ange rigena, tokomochia kobuna ere iga. Mosisto oino bono okobwatisia omwana ore, mobwate gochia aria. Omosista are esimi igoro, tari nacha abasista bare magena na abasacha. Mwana oria akaenda getanda eria keria agaikumba iga, mosista oria akamotebia ng'a soe egetanda igoro bono ong'e omwana. Mwana oria agasoa egetanda igoro, ekero asoa egetanda igoro bagasieka, ekero basieka abasacha bagacha, tibamenyete gose kobakera esimi. Abasikari abasa abakungu abasacha bagacha, bane abasacha abanyagitari bane, abakungu bagacha bonsi pi bakomosiba ati nare omong'ina iga omorabise, nabo okorora ng'a okong'irie obongo rende ere. Nere agaikaransa ime akabeka gloves bakamokuna kuna bakamokuna kuna. Ake igo naende nkanyora omonyagitari okominyoka na egetabu, agafile gochia ime, nkababoria daktari, ake nabasibire omwana one egeka. Inche motari kong'eera omwana one ng'ire nyagitari ere ere amo igoro aria omwana one aa nakorwe operation abe buya. Mong'ina oyo gaki nobwate omotwe omomo, omanyete mosubati orenge ekodi agantebi iga, batige bono ase baikeire, mbaroro otagete kobagambe, kobagambera ngakira. Mwana oria ase ime nkaigwa otubire oga, akobogoma puuuff puuff akaboga kane. Agachia akaoyera, Omwana oria bono ngacha nkaigwa ochakire gosaba. Rigia gosaba, ngasoa ase omorango oria nkarigereria. Bagosiekerete isiko. Basiekerete isiko bagonkania aye tiga goika aa nintwe abanyagitari. Omwana oria agasaba ekegusii agakora. Egeka mono nasabete gose nkorusa tisa, omwana oria achete gokusa Kumi, ekero abantaete saa kumi na moja, omwana oria agasaba ekegusii, nkamanya koba oria omosibwa titwamoireti koba omonyagitari, kumbe fani one konya namaete gosaba iga, gaki omwana one osabire Nyasaye ngotokonya are. Agacha agasaba egeswahili, agasaba okorera, omwana oria agasaba egesongo, agasaba, agasaba okorera. Agakora agacha ekegere, mwana oria agasaba ekegere, agakwana gose mapera gose naki, nkamanya koboria konya fani oyo namanyete ekegere? Rakini kagosaba nainche amariga agocha buna chachacha. Nyagitari omo akama sokoro oria agantebia ng'a omong'ina soka isiko, nki onya korera, naye bono oria nkoba onchiare, naye nki okorera? Mwana oria asabete ekegere keria buna akorete akaba ng'a uuhh agakira igo. agakira igo, bagasieka amaari, bagaikaransa ororo, bakabera ororo, batari gonta ki kende. Nyagetari gete agasoka, ng'a bono bono sister omorwaire one abe buya, ng'ebitambaa, bono kobwate obote bwa omwana, nkaigora ebagi. nkarusia ebita chianga chi'omwana, nkaboria ne rimama abuya ara rende, nyomwa ama onyo. Omwana tararera. Mwana tararera, onye onyora rimama kare buya sidate, sidate eywo. Nkabwata ebitambaa biri, monyagitari aye tatari gonsaba binto biria, monyagitari aye tatari gonsaba binto biria, aah! Ngateba yaya, ngachiera omosacha oyo monyagitari nkamoboria, daktari, mogontebia eki kere. Bagantebia, Omong'ina timoka, kumbe omwana oriri achiete agakwa. Bono ki narure korwa aria nyagitari ngasuka gochia maate, nkanyora nare amamire obonyansi igoro kumbe mbando, mbandoche. Ende ekambutera buna chachachacha nkarama mobonyansi igoro nkoegaragaria. Riria nari basogete korwa aria bagatiga omwana oria ime aria. Oyomo ase oyomo akage akagenda. Banyagitari baria inche timbaro timbarochi. Bagatama. Bagatama. Omonyagitari bakamenya omonyagitari okorwa rinyamaache, agachia agacha gose abamorangereti tingomanya. Omonyagitari oria agachia agacha, nkamoboria ng'ai okorwa ng'a inche omanyete na omonyagitari o nyamaache. Inchera nitogakora naigo, mba lakini erio mbare antebi onde nenyangete, inche kori ochi moino aria ase abanyagitari bande bare, nkanyora abanyagitari baria bonsi nabo bakare gochia moino, bono mbare compound ya ba ya nyagita ya nyagitari. Bono obe atindi koigoreru, isoe ndore ng'aki omonto oria nare moyo abasiege abasiegete. Bono nkairana isiko iga iga, abasike abanyagitari babere bagantebi inchuo baba, na omosubati otwarenge ne tokagenda. Ekero naenda ngachia gotenena nkanyora tinkonyara gotenena nkagusa eng'oro ya obonyansi igoro, baganteka ng'a ntogotebia egento aye bono rirorio tiga totige, ento kende nkabora nyasaye nkonye, ng'a enkoro y'oboremu bang'erese, ngatimoka ase nini nkabatebia bono ng'erese, bagantebia omonyete aye ng'aki more na omwana oria, nkabatebia nki mokomboreria, ase nabarentire omorwaire monge. Omwana oria omanyete, gose koratote nkabatebia oria mokamomura one, mokamomura ogo gose moiseke ogo, nkabatebia oria mokamomura one, igo nobwate mokamomura? Nkabatebia kai, yaani gekwandora na omwana abana aba ba rero, omwana karenterwe omosubati, gose oywo nere ndoche nere nkogwereka ang'o? Agantebia omanyete omwana oria yachia osira, nkababoria tagitari, mwana one naki arenge gosira. Korwa abwo nigo mbwatitie erami yoka ih, before before etaraika bono bagontebia oiri bagontebia ase ta atarasira, bagantebia ngokorentere tore egari y'ambiurensi, kumbe akwete, tokobekera omorwaire ogo amache, omokobe gochia oge. Igo batagete Ba- go- gotugwa eki- kompa, eki- eki- eh. ekwerende omobere. Eh, ntamanya, nkamanya kobatebia ng'a fani otenene korwa aria. Buna ante ng'a mamina arosire amaiso, mombekere omwana one tokogamba nere ambulance bakoge, mosibati oto karia omokali, ogotogambera togokwana, bagamincha bagasoa, bagasoka. Monyagitari omo akamanya gocha na egari eprobox, akamanya gotebi omanyete, buna abariri more. Intware kobabekera omorwaire oria one pro epropox eye ngochia tore gochiekia egento ogembo, mogende nere ogembo, nabo tokobabekera nonye na amache akonye kogenda moende nere ogembo, nkabatebi mokong'igora noro omwana one tokwane nere ime aria, mong'e omwana one gotara mobwate iga mobeke epropox ime twende ogembo, bagantebia togokonywa. Ekero bantebia togokonywa. Gose aba gose nabo abaroche ng'a bono omonto oyo ntokonyara komo. Komo convince. Komo convince oyo osinyire, nari bandagete bagantebia ng'a bono tiatogotebia inyore ng'a mokamura ogo, nkoberesa mokamura one, bakamenya gontebia omanyete bono omwana oria achiire gosira. Nkababoria daktari nabasabe omwana one chisabari korwa maambia saa etatu. Saine nkobata ing'we omwana one moira arie rami arwarigwe. Mpaka saa sita mogantebia bono saa tisa nkoba arende buya, saa tisa kamili mogantebia thirty minutes mong'ina chiaisire ogoika mwaira omwana one mwamoita. Nyagitari one bantebete iga bakabora. Ekero babora bono riria ng'ere ase inche bono ndoche ng'e rami eye ngocha na eya nyangusu, nkagenda mpaka nyamasa ogota, nkominyoka erami yoka goika goika goika naki nkominyoka ere ekenyi. Abanyagitari aba bakamanya goonchoka ne probox eria batagete komfurisi nero, bakambwati korwa maa korwa magega. Bono aria ase chinguru chiang'erete ang'e na nyamase ogotanka arare ekenya, naria bambogoretie bakambeka egari eria ime, bagantebi twae chinamba chiesimi, esimi ya fani nonye nare ng'eyere omogoko, na eyane nkabatebia tinkonyorana, tinkonyorana aba. Naria bambegete bakang'ireri bakaria nyagita. Nyagitari. Buna abang'igetie aria iga, bakagenda igoro, igoo, buna nyagitari tachieti kworo kworoka. Bono mpaka ekero nkobatebia ng'a bono naki mogontebia mong'e omonto omwana ng'ende nere, abanto baminto batamanye batamanyeti. Esimi iga akogocha onye ngosoka iga, abanto rende nonya na abechiro mbachete abange, abanto bagacha ribachiete korora abanto baria bakamenya kobuna roche abanto aba mbarenge na abanto bamwa, nari bachiete. Jumaine botuko buna torarete aria, nonya gitari taiyo, nonya na oyomo, fani nware egetanda igoro, ang'e na iga, nonya na egetambaa mbamotubeti, aria buna bare nkomokorera egasi buna bamotigete omwana oria akorete iga, nabo bamotigete igo. Intwe bono omosubati oyo intwe tobwatete bono ekero twarigereire twarerire aba abanto baito mbaracha. Nari toirete egetambaa nkaruta esuka tokaruta esuka igoro. Mosubati oyio twarenge omwaka babori iga, yaani tagitari nonye ekero omonto akure tari kobisigwa? Kumbe tokoboria omonto otari omonyagitari baria nkare bachiete. Nabo torarete na omobere iga abwo magena, abanto banga bagacha, abarwaire barenge ororo mbamotebia ng'a soka ogende. Sha bono ntori gogokorera aye soka oche otorentera omwana koigoro rituko ring'a rituko ring'a. Egetabu kia omosubati oyio bagoteba iga ande kerokio nokere emesa igo rakini getabu gia fani ki nabaete nki file ya fani ti teiyo. Bono nabo twaa tumogete abanto banga bagacha, tokabera agwo magena botuko obogima igoro maambi mpaka saa sita na nusu.
Ee, omwana oria oichoire, bono intwe abanyene rende bono intwe abanyagitari na abanto. Bono chikuodi eria ase chikuodi chiri na abanto nintwe toraire oo bono etokorera okaminto to tore mbaiyo. Mpaka bono ekero aba abachete koyia omobere, magena eye ase egotwa at least noro igoro rigima korwa gochuumaine botuko rigima, monyagitari taiyo ore korokana ororo. Bono rende bakang'itera omwana one. ngacha igo, naki inche nkobabora iga, inche tibwati obweso, inche oyio nere omwana one omomura omonene, nabo twamenyete iga iga etown, intwe nabo orenge nonye nyomba teiyo, lakini atleast nini morarore naki morankonye, bono nere mbaitete. Lakini inwe namorankonyerende, inche nomenyete iga iga emiaka yonsi. Omwana oyo buna anywomete omosubati oye, nigo amorentete omwana oyio agokora eke, yaani mchengo, mchengo eye nero tomenyerete, yaani nere agoakanera omwana oyo esukuru. Omosubati oyo atachieti nonya na echiro anyore egento tokoria gose inche ng'ende echiro tonyore egento tokona nabo tore igo. Ntobwati bokonyi bw'onde bwensi. Gaki inche ngobatebia iga, mware kondorera amaabera, gaki mobwati obomaene bwa fani botokekane, ase rende oyokure ere okure, ninche komonyora, eh. Omwana nantigerete iga iga, mwane nyaroka. Nao tore nere aiga. Bono ore nefani ere nachiete, nabo ere igo bono nki ndache nkwane narosire? Naki narosire.

Igaika saa tano naende nkamoakera bado, agantebia bado ntoganyete gotebia tore. Naende nkamoakera saa saba nkamoboria kwani mpaka saa eye naende, agantebia buna chinsa chiaye chire koba, buna twatebigwe abanyagitari nime ba bare. Inche nkateba bono tiaang'e bono ntegerere, nganye esima tang'agete mbagere esima mara kobana, ngakora egasi, Gaka esimi saa ikomi na moja, gocha gusii ngwakera omong'ina onya orare mote, are motecha, nkabeka esimi mogoka, inche omonto ng'agete esimi na omonto omong'ao ogontebia ng'a aa Brian, nabo naigwe igo, mbori ningikere, buna karatiga bono ngogotebi. oteebie inde. Nkamoakera, nkamoboria, Inkonto y'ekemanera ninki kere ekio ogontebia? Agantebia, Inatiine egwati y'omokungu oo kure. Omotaiti agontebia igo. Nkachia goaka esimia abanto baga, omonto oyo omonto tanyarete konyora ogontebia ng'a nabaeire igo, okure. Buna ase narenge nyomba nare gochia, tinchieti kogenda nyomba, nkoonchokera agwo igo.

Ase rita ere rigena esukuru. Omwana oyo, nigo are omwana one, oyo osirete. Bono buna mama mwao abaeresire, nabo omogano orenge igo, egekororekana ng'a abanyagitari mbarenge tayari gokonya omwana oyo. Bono inche ase amayane, okogania kwane, ogosaba kwane. eserekari yaito totaetete obomaene, tomanye omwana obomaene bwa omwana nyuma totaramwenia. Namba ibere, enka eye omwana oyo osirete, mbabwate enchera ende yonsi bamenyete. Nyomba teiyo, omwana oyo osirete nonya ng'ombe ntorakana. Okogwanikana nigo goetera ase ekaunti government, ase eserekari, ne chiofisi chiaito chionsi pi, mpaka aba media, motokonye ase moranyare. tikomana nabaseseni. Mwanche morigererie Obosongo Vibes Network kaka nategereire story yogokumia nategereire story yandusirie amariga yaani nchera omong'ina oyio aeresire batemete korigia obokonyi korwa botuko mambia mpaka saa tisa saa kumi.

I highly doubt. A qualified nurse, mm, I highly doubt. Lakini rende togosaba eng'a eng'ana eye echungusu buya, famiri ende ntaka teri kwenyara, mwarora ekero twagenda nkare nyomba yarenge ororo, momura otabwati nyomba naganetie amabati, naganetie nonye nechiombe aakane, naganetie burial expenses, naende nomomura omoke nere oyo okorire gokwana obegete egetishirt blue. Efamiri yarenge emwana, efamiri enke, lakini bono rende omanyete tokomanya kera enchera buna Nyasae akoira omonto, lakini rende magena mwakorire bobe. Nyagetari y'amagena, amaene a Nyasae, nonye n'Tata oria ore igoro, mwakorire bobe. Naki rende togosaba ng'a Nyasae tiga ababere. In case motagete gototoma ororo with anything, onye kobwate amabati otagete gototoma toiro, onye kobwate chiombo otagete gototoma tomoirere, we are free kaka sungura buna kawaida togokora, chinamba chiaito mochimanyete, nabo mogotwakera esimi onde bwensi otagete obokonyi, we will deliver diligently, erinde erio omongwana oyo akonywe, akore amatanga ase enchera y'amasikani, korwa chisemi echiga chia Nyangusu, magetane korwa korwa Jasi kaka sungura, Nyasae oyo.